Хөрмәтле хәзрәтләр, хөрмәтле борындыклар, менә Аллага шөкер, сезне дә күрүебезгә бик шат. Район үзәгендә, Кайбыч шәһәрендә күреп китегез әле. Аллага шөкер, бүген матур иттереп, тәвәккәл булып, җыелып килдегез. Хәзрәт әйтеп үтте инде, изге айда, дуслар, безгә инде ураза тоту фарыз булып, гамәл бит инде, шулай бит. Хәлдән килгәнчә һәрберебез уразада булырга кирәк. Менә бу ел Быел гына да түгел, үткән ел да, быел да аеруча, Аллага шөкер, шундый матур күренеш, кеше, мөселман дин кардәшләребез дип әйтергә кирәк, уразада, особенно яшьләр күп кенә кереп китте, менә мәчетләребездә дә тулы. Инде безнең ул зур матур гадәт, шулай һәрбер авылыбызда ифтар үткәрү, ул һәрбер авылда даими рәвештә матур иттереп көн саен язылу матур иттереп үткәрелеп бара безнең авылларыбызда. Бу безнең районыбызга, безнең авылларыбызга шундый матур, хас булган шундый тантана дип әйтәм, әйтер идем мин. Инде Гөнаһлар турында сөйлисем килми, без аны белмибез дә, күбебезнең гөнаһлар күп. Ходай Тәгалә менә бу изге айларда кичерсен инде. Ә бүгенге матур шундый оештыру, ифтар мәҗлесен оештырган Айдар, аның гаиләсе, туганнары, монда инде бергә авыл җирлеге белән менә шул җыелып килүе бит инде шулай бит. Мин әйтер идем, бик зур рәхмәт, безне дә чакырдыгыз. Менә матур иттереп, шатланып килдек, чөнки менә кичәле Казан шәһәрендә мең еллык мәчеттә шундый зур матур ифтар булды. Ул бит һәркемне ифтар менә һәркемне үзебезнең дуслар, туганнар белән бер очрашу, үзе бер гомер. Айдар, сиңа бик зур рәхмәт. Син инде безнең районыбызның тегүшендә патриотик син җегет, син инде безнең районыбызның җаклаучысы дип әйтергә кирәк. Адвокат линиясе башка эшләрдә булмасын, мол син шундый теге Бик тырыш, сиңа бик зур рәхмәт, менә тормыш иптәшеңә, балаларыңа, туганнарыңа дип әйтергә кирәк. Дәвамлы булсын шундый матур эшләр, матур авыз ачулар. Киләчәктә дә, киләсе елларда да бергә очрашып, хәлләрне белешеп, матур иттереп шулай яшик бергә, дуслар. Тормышка, Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтик. Ходай Тәгалә һәрберегезгә саулык бирсен. Исән сау булыгыз, авырмыйча, матур бергә бергә яшәргә насыйп булсын, бик зур рәхмәт. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи әҗмәгин. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, менә без инде Рамазан шәриф аеның эштән ике өлешен үтәп чыктык шулай бит. Тагын эштән бер өлеше калды. Бер яктан куаныч та, икенче яктан инде Моңсулык та бастырсулый бит, чөнки Рамазан аеның инде ахырына җитеп киләбез. Чөнки Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Әгәр дә кем дә кем изге Рамазан шәриф ае килгәнен куанып каршы ала, алса, һәм Рамазан ае киткәндә моңсуланып, кайгырып, Борчылып ятып калса, Аллаһы Тәгалә ул кешенең гөнаһларын кичерер дип әйтте. Шуңа күрә менә чыннан да, Рамазан шәриф аеның инде бу соңгы ун көннегенә кергәннән соң, инде күңелне борчу, моңсу баса. Чөнки соңгы көннәре һәр көн саен Рамазан ае кими. Бу Рамазан аенда Аллаһы Тәгалә безгә зур сынау, ураза белән зур сынау куйса да, Әмма бөтен мөселман дөньясы менә шушы Рамазан аен көтеп ала. Беркем өчен дә бу ураза катлаулылык, авырлык китерми. Чөнки Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә әйтә, Без, ди, адәм баласының җилкәсенә, ди, ул күтәрә алмаслык йөкне йөкләмәдек, ди. Шуңа күрә менә бу ураза да һәрбер кеше булдыра алырлык, һәрбер кеше үти алырлык гамәл булып тора. Һәм менә бүгенге көндә дөньябыздагы бөтен мөселман өммәте, бөтен мөселманнар шушы уразаны шатлык белән тоталар. Әле ул гына түгел, кайвакытта менә карыйсың, җитмешкә, сиксәнгә, хәтта кайвакытта туксанга җиткән әби-бабайлар да шушы уразаны тотып, инде ифтар кылган вакытта, аларның авыз ачкан вакытларына карасаң, Аларның йөзләре нур белән тулган була. Алар, Әлхәмдүлилләһи, менә бүгенге көндә үтәдек, диеп, куана-куана, шушы Аллаһы Тәгалә безгә хәләл кылган ризыклар белән ифтар кылалар. Ягъни бу уразадан яшьләр дә, олылар да, өлкәннәр дә, һәммәсе дә шатлык хисе ала. Шушы Аллаһның әмерен үтәдем, Әлхәмдүлилләһи, диеп, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына бүген ирештем дигән һәрберебезнең җаныбызда куаныч уяна шулай бит, шушы уразадан. Һәм өмет уяна киләчәктә Аллаһы Тәгаләнең җәннәтенә керергә. Чөнки бер юлы пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм шулай ифтар вакытында инде су эчкәннән соң, авыз ачканнан соң әйтте, Инде сусау китте, диде. Инде кан юлларыбыз инде су белән тулды, ә менә безне ахирәттә инде Аллаһның бүләге, җәннәте көтә инде дип әйтте Пәйгамбәребез. Шуңа күрә һәрбер уразабыз безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта. Һәрбер тоткан көнебез безне гөнаһларыбыздан арындыра. Күп кеше әйтәләр, менә, үземнең авырлыгымны югалттым, диләр, весым кимеде, диләр. Ягъни бу ураза да виз кына түгел, әле безнең гөнаһларыбыз да кими, шулай бит? Һәр көн саен, һәр мизгел саен Аллаһы Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафу итә һәм кичерә. Шуңа күрә Аллаһ Субхана Тәгалә, менә шушы уразаларыбызны тотып, инде киләсе елларга да исәнлек-иминлек белән ирешергә һәммәбезгә насыйп әйләсен. Әмма алай да әле бу Рамазан шәриф аеның ахрыгында тагын да безнең өчен зур шатлыклы бар, жатлыклы вакыйга бар, ул да булса Кадер кичәсе. Бер юлы Пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Мин, диде, Кадер кичәсен Рамазан аен ның беренче ун көненнән эзләдем, анда тапмадым, диде. Соңыннан икенче ун көнлегендә эзләдем, анда тапмадым, диде. Һәм Ра, шушы Кадер кичәсен Рамазан аеның соңгы ункөнлегеннән эзләгез, диде. Шуңа күрә күпчелек галимнәр бездә әйтәләр, менә шушы Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә Кадер сүрәсендә әйткән Кадер кичәсен Рамазан аеның соңгы ункөнлегеннән эзләргә безне чакыра галимнәребез. Ә Кадер кичәсе нәрсә соң ул? Бу турада, бу турыда Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә дә безгә әйтә. Кадер сүрәсендә Аллаһы Тәгалә безләргә әйтә, Бисмиллаһир рахманир рахим, Инна әнзәлнәһү фи ләйләтил кадр. Аллаһы Тәгалә әйтә, Дөреслектә без, ди, шушы Коръәнне Кадер кичәсендә иңдердек, ди. Галимнәребез әйтә, Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәнне пигамбәребез чорында җиденче кат күктән беренче кат күккә менә шушы Кадер кичәсендә төшерә. Соңыннан беренче кат күктән егерме өч ел дәверендә пигамбәребезгә Җәбраил фәрештә аять-аять, аять-аять иңдерә торган була. Ә менә шушы тулысы белән Коръән җиденче кат күктән беренче кат күккә төшкән вакыт, ул менә шушы Кадер кичәсе. Һәм Аллаһы Тәгалә безгә хәтта үзе сорау бирә, Вә мә әдерәкә мә ләйләтүл кадер, ди. Ул, Кадер кичәсе сезгә нәрсәне белгертә соң? ди. Һәм Аллаһы Тәгалә үзе үк безгә җавап бирә, Ләйләтүл кадери хайрум мин әлфи шәһр. Ул Кадер кичәсе, ди, сезнең өчен мең айдан да хәерлерәк, ди. Ягъни шушы Кадер кичәсе үзенең зурлыгы, үзенең бәрәкәте белән, Аллаһның юмартлыгы, Аллаһның мәгъфираты белән мең айдан да артыграк. Кем дә кем менә бу айда гыйбадәт кылса, тәүбә итсә, гафу үтенсә, Изге гамәл кылса, шушы гамәлен мең ай буе кылган шикелле була. Бөтен кунакларга килгәне өчен шушы ифтар мәҗлесенә чын рәхмәтемне белдерәсем килә. Хәзер бит инде менә авылның мохите бетеп бара, авылның үз мохите. Элегрәк авыл авыл халкы кемдер фермада аралаша, кемдер паркта, кемдер правлениедә. Кеше белән кеше арасында аралашу бераз генә кимеде. Шуңа күрә менә мондый мәҗлесләр, теге Күләм мәҗлесләре инде, шуңа күрә бу теге безнең гаилә исеменнән генә түгел, бу безнең мәхәллә исеменнән. Аллаһ Субхана Тәгалә шушы ифтар мәҗлесләрен безнең мәхәллә исеменнән кабуллардан кылып, һәрберебезгә әҗер-савапларын бирсен, үзебезгә, балаларыбызга, якыннарыбызга тәүфыйк, һидаять, иман, ихсән, исләм бирсен, безнең авыл халкы гына түгел, районга да, Кайбыч районы халкына да, җөмһүриятебезгә дә, һәм дә барча мөселман өммәтенә бердәмлегебез артсын, иншалла. Менә шушы Рамазан айларындагы тоткан уразаларыбыз белән Аллаһ Субхана Тәгалә безнең гөнаһларыбыздан арындырып, ике Рамазан ай арасында бөтен тоткан алдагы Рамазандагы белән менә хәзерге Рамазаннарны инде тотып, ике Рамазан арасындагы бөтен гөнаһлардан арындырып, гаетләргә без яңа теге әнидән туган бала шикелле пакъланып чыгырга насыйп әйләсен шушы Рамазаннарыбызда. Һәм дә иншалла киләсе Рамазаннарга да инде Көтеп, сәхабәләрчә менә алар ураза узганнан соң ярты ел буе, алты ай буе дога кылганнар, Йә, Раббым Аллаһ, уразабызны кабуллардан кылсаң иде, дип, аннары калган ярты елны инде киләсе Рамазаннарга хәтләп тә безне яшәтсәң иде, киләсе Рамазаннарны да күрергә насыйп әйләсәң иде, дип дога кыла торган булганнар. Чөнки Рамазан ае ул бәрәкәт ае, үзебез күреп торабыз, күреп торабыз, Кайбыч районында гына шуңа әле күп кар җауды. Ә кар инде ул җангыр кебек, ул бәрәкәт, Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте. Безне ил патшасы, дип әйтик инде, Владимир Владимирович Путин шуңкадәр ярата, Каенбычка туп-туры юл салды хәзер. Монда гына туктап калмады, Казанга да титтырды инде анда. Шуңа күрә бу бит инде тоже безгә районга бәрәкәт. Районга бәрәкәт йорт ул. Әле күп кенә э, ну, Татарстандагылар белсәләр дә, Рәсәй өлкәсендә күп кенә кеше Каенбычны белмидер, я хәзер бөтенесе Каенбыч аркылы да бөтенесе беләләр. Бу бит инде уже безгә бәрәкәт, дәрәҗә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кабуллардан булсын. Елдан-ел безнең бәрәкәтебезне арттырып торсын, даныбызны арттырсын, иманыбызны арттырсын, саулыгыбызны арттырсын, динебезне ныгытсын. Амин. Менә шул кыскача җәмәгать. Дога инде безнең шушы э, ифтар мәҗлесләрен безнең мәхәллә исеменнән кабуллардан кылып, районыбызга, авылыбызга һәм дә барча мөселман өммәтенә татулыкны арттырсын. Амин. Рәхмәт, амин.